Pol kome can ci ka timme i wi lobo-ni. Dong pe awaco ni Uganda keken ento i lobo mapol tutwal wabedo ka winyo i kwena lok angeya mapol ma tim pa jo ma gin ingeyo ni gin gibedo jo pa Catan ento gin kimwole ni gin gibedo lutic ka Lubanga. Kiciko ka bwolo jo mapol tutwal. Meno obedo ginacoya ma dong tye ka cobbe. Pien ni i agikki piny ginongo ni cwiny me bwola pi bino i lobo mane, ma poko gin ma ce atir ki gin ma pe ce atir omaro ngaya jo mukene macalo wan luyeyo. Dong omyero wun wunge matek twatwal ni en gweyo jami eni ma cawa bino-ni Catan tye ka temme ki yone ducu me rweny lutino ka Lubanga. Dong acel myero owaci ni boti ni Wek in ia woko ki i kom bwola ma Catan kobedi cana ci atimone, tutwal dong ka ineno ma kemo lok ka tango ma ci itime-ni. Omedde kwede, peko kodi cana ci i kwo pa dano mapol tutwal, two, peko me cente, ket pa keny, rweny pa lim ma nongo ci i biacara, yenyo tic. kwayo jami mapol ma kong ibicayo ni kwo pa dano pe tye kong mayot dano dong citute i yo ducu ni myero gin ginong yo ma romo yabbe dong yo ma yabbe-ni pe giparo kono obedo yo pa Lubanga nyo obedo yo pa Catan gin ma dano paro en aye ni yo myero oyabbe.

Omyero in pe iye cwiny ducu ma waco ni, 'En aa ki bot Lubanga. Temgi weng ducu, pien kong i lunebi ma lugoba dong gudonyo woko i lobo. Inongo ajwaka kobbe ca-ni pi miti ni kilwong en ni en ajwaka, dong guloko nyinge weng profet. Ineno? Gidwong me ada ata onumeo kom kare-ni. An i can acel ogulu dong gidwong dwong mo kono ni mama mama mama gidwong tutwal wa i kitum kany bene lakodi tim ee dong ci amedde dong kome i ca ni nongo lujok bene dong gicito wa wa redio ka tito jok kit ma gin gitimo ki ticci kwede ineno jok dong ci ka tuco jiri ne i radio. Lok eni luwinywa, lokke winye pe mit. Jo mapol kobedi cani luye opoto woko ki kom yeogi, dong wa ci rweny woko. Ka pe wayabo wangwa, inongo ni jami eni omaro cwalo jo mukene i kom arac. Dong Baibul waco matek tutwal ni, ni in en aye ibingeyo in aye obedo cwiny ma oa ki bot Lubanga, cwiny ducu ma tujone Kricito. En aye obedo Rwotwa ma en obino i kit pa dano. Amen. En aye obedo Cwiny ma ce atir. Dong Baibul bene waco matek tutwal ni, Cwiny mo keken ma tuco ni Kricito pe obedo ngat ma obino i kit me kom pa dano, en pe obedo. Dano ma ye i kom Lubanga ada, en obedo ngat me lweny, anti-Kraicit, ngat ma pe ye i kom Kricito Yecu. Ineno? Kobedi caa-ni inongo ni wakelo kwayi pwony mapapat ma inongo ni pwony eni-ni pe beco. Inongo ni lukweri ki lunebi kobedi caa-ni kicako kelo gin mogo mapol kare ma kicoyo i Baibul ento kici tic kwede i yo ma pe ber. Kono anongo itye wota. Ee, kobbe icano ci atimme dong. Neno we. Kono lokke icoyo kodi, inongo ni kwer jami eni Lukricitayo mapol ki ce yengogi. Inongo ni cito limo lakwat keken omyero icul cente. Ineno? Lukricitayo pe ci ka nongo lok me larre, dano ci ka nongo ayaka iye kwogi. Dong alegewu ni oyab wangwu, wugwokagi kakare i kanica ma kumeno. Gi lukwade ma kumino, jo ma gitwenyo lok ka Lubanga bedo awingo awinga, ogwoke. Dong gin ma weko dano gitye ka bwologi pien dano pe kwano Baibul. Dong i nino matin mak cako kwano Baibul wek ka ngat mo obino ka tito lok ka Lubanga boti, wek lok ka Lubanga obed macalo ngolo kop boti, wek inge ka lok oloko ada nyo pe ci loko ada. Dong kwed dano mapol enini giromo ruke calo ngat ma ye i kom Lubanga. Romo lok ni en ebed lakwat, mako bene Baibul i cinge. Romo lok ni eloko leb tang. Kobedo i cawa eni-ni dano kobedo i cawa-ni gudonyo dong i kit yo me timo biacara. Inongo ni biacara kobedo i cawa-ni odonyo wa i kanica. Dong kong ikaro ni tic macalo bedo lakwat dong pe tek. Iromo ruko cut mo maleng tutwal. Neno, mako Baibul i cingi. Temo paro Baba mo, Baba Shaba Kata Raba Kubri ki Adiya. En, kube ca no, ka dong lworo aryo adek Lukricitayo mene wakom kare-ni, dong wigi bene pe angeyo. Dong cut cut. Aa, in lakwat, ka odong owaco goba mogo kom kare-ni, aa, bino tuco lakit goba goba, nebi mogo, aa, peko me cen aneno ce i kwoni. Adada, peko me cen-ni gi aye ce kwo pa dano, ento pe obedo neba, pe obedo nebi. tiyo dong ki wiye i yo me nongo cente i wi diro. Ineno? Ci wagwokke ma ka jami ma kumino eni, lunebi ma lugoba dong guok woko i lobo marre, dong guya wa kaniyegi bene, ee, mukene bene obedo omero nyo obedo lamero gwokke. Dong aci iwaco boti ni ka pe igwokke bibedo lacen tutwal boti wek iwonyo yabbe. Amen. Wawinyo jami mapol tutwal ma ce atime i wi lobo eni-ni. Mon awinyo caden meno i yo mapol matek tutwal. Laco mo nino mo obino, an aneno en oko abyeko cute ngiri ni calo pe obedo latic ka Lubanga. Ngiri oa ki i kabedo mapol me ada, atemo a i cit me pa kwac ka ca. Kare ma nyedo obino, obino i tit kom taun kany-nyen wee en ki kele en akela ci ngat mo ci mito ni kwac me lenge kwone ci nyer tye ka nen acut nyer okwanyo gin ma lwongo ni karatac me kwanne ni en bene lakwat pud en etyeko kwan atika en dong ecit lakwat en ewoto ki karatac-ci wek dano onge dong an aniang acut ni nyer-ri Cwiny ka Lubanga otitta kong ni nyeri i kara obedo lakwang gala obedo ajwak aye kara nyeri kara tye ki kandul makwar i bagge kenyo dong nyeri obedo kara ngat ma timo tic ma tiyo ki nying Lubanga me neno ni cente obedo woko i cinge i kare ma dong nyeri ocito i kabedo moni ma nongo kilwongo en iye ni kare ma dong otimo lakit time ni owot ki latam matar owaco ni ngati omyero onong latam me ony pi i becen ee ka yaka En ekwanyo yat ki i tyen ngat-teni ni, Otimo dyere mogo Icrael kenyo, ci lakodi jami mogo obedo ka poto ki i tyen ngat eni-ni. Ci i nge lacen dong Yiro openyo lwak cente mo ni, Ngat-ti omyero okati ka limiya adek? Ci dong ngat eni ogoyo ne cwiny owaco ni, 'Ngat eni openya cente, ci dong an awacci ni, 'Pe awaco boti, pien an aciko ngat-ti oko-nu. Ci dong an agoyo cim bot nyerina awaco, 'En lakwatti. Nyer ocako kelo wiye, ci awaco, 'In jalo in ajwaka. Nyer ocako kelo wiye i yo mo ma pe larre, ki bworo ma pe larre. Ci, meno gin mogo an aneno ni kikobbe can acel atime. Dong an amiyo lakit labol eni ni in omyero igwokke. Neno we. Ka in pe in ingeyo lok ka Lubanga kobbe can-ni, tek inge in iromo bedo lakwat i gangi kekeni. Cak tito Lok pa Lubanga bot lutino nigi bot dako ni gang. Neno, wek in ibed ki ngec mane? Pien kare eno pe yot ba, Lukricitayo luwota. Wagwoke. Goba eni ni bityeko wa oweny. Neno we. Inying yo me tiyo cente. Can oketo kwo pa dano. Dano oco tic ki wigi. Ee, an abedo lagwar. Tin nongo oyabo kanija moni ki eni, dano opong yo me tingo cente. Ineno? Wagwoke. Ci dong jamine pe omaro bedo ber tutwal. An apwoyo ba.